Come sugar, come sugar, come sugar. Yeah? Ini, no umuhe. Kwa kumuhe ni. Ah, ndakwĩraga ũhe. Akwĩraga atĩrĩrĩ. No nawe ũtware kahora. No mũhaka ũkambata kĩrĩma nĩgetha ũkahota gũikũrũka wone rũĩ.

ngũhope nĩ wa subscribe na wa comment na wa share harĩa thĩ video-inĩ citũ ciothe na niĩ nĩ niĩ wanyu mwendete ndwati wa weriku wakwa ya aka the lion of juja aka kuona ũrirũ ti gũkua no mũthĩ ndakũrehera kairĩtu gathaka nyarari light skin all the way from cararina karatina kuria nikuo andu ega marauma thiku ici mundu tai mucine ni riua kora riua akeyua macani-ini kahua ah, ĩ, kuria ni kahua gakuraga na ndamurehe eh, tondu kwina thina anake a gikuyu ni maremwo nginya guikia mbuthis kana maka approach dem uria atagirire ku approachwo hane matiendaga ũguo thikũ ici ndarehe kairĩtu gaka ga campus this is a campus lady nĩ mũirĩtu com atwerethere inyuĩ kanda ici twendaga kũ approach atĩa kumia nako tũroretio nako welcome so much rero tũgeithie ũtwĩre wĩtagwo atĩa nĩguo tũhote gũthiĩ na mbere wĩtagwo atĩa njĩtagwo kabugo wa ithaka kabugo wa ithaka waragia kahora aya nä ra hanini må thikä rä ria kå igue njĩtagwo kabugo wa ithaka kuma kå kuma kũrĩa karatina gwĩtagwo karaitina la we have started on a high note Karatina nĩ mwena ũrĩkũ tatweretere ya matoĩ? Mwena wa gatagatĩ wa mm. bũrũri kũrĩa Nyĩrĩ eh, tũriganĩtie na tũkuga Mĩrũ. Nyĩrĩ? Ĩni. Wathiĩ ũrĩa tũrathiĩ na nyuki ũguo ithuĩ nĩ ithuĩ oh. tũmũigagĩra mũrĩmo ũrĩa mwĩtaga mũrĩmo wa Kĩrĩnyaga, mm. mũrĩmo wa Kenya. Mũrĩmo wa Kenya. Mm. mwaragia kahora mũtianagĩrĩra nĩ twaragĩrĩra ĩ Ĩĩ. ũguo nĩguo wĩtagwo kwanĩrĩra haya um, ĩrĩ haya twĩre ũthomaga cukuru wĩ wĩ campus wĩ high school kana wĩ primary school ndĩ campus kũrĩa karen no no ugire nĩ kajiado e, cooperative ndĩreka tuge nĩ ta mathabu ũguo tondũ matiraingĩrana wega no me sawa Ĩĩ. nĩ acio mataraingĩrana wega Ah, eh, thiĩ na mbere. Eh, ũndũ ũko na mbere. no tuge gwa thaa ici gũtirĩ ũndũ ũrakĩingĩra naĩ Oi. Ĩĩ. Oh. Haya, nĩ nĩ woka wanjĩra atĩ nĩ wendete mũno kwaria ũhoro wa kanda Kanda ya wĩra kana? Okay, nĩ wendete imwana. Ĩĩ nĩ nyendete imwana. Na imwana icio nĩ ũrarakara mũno nĩ ũrĩa cirakũ approach tiguo? Hey, tiranjaka, itirangenia. Taĩ, ebu give me one experience ũ- ũkoretwo wĩ situation-inĩ ũraigua nĩ ũrakatiĩrwo ũru, ũrakatiĩrwo ũrĩa ũtarenda gũkatiĩrwo. Haiya. Ũragĩthiĩ kũhetũka handũ tu. Macetaga base. Base. we tamakona ndũngĩgarũrũka tondũ ũretwo ta mbũri na rä u rä hau ndä matetere ma no nä makoragwo first of all matiå rä twa rä aku marä gwä ta atä a mũndũ ndagĩbuataga mũndũ hanini å guo bodaga gå buatwo ini oh kada cia bezi kajava stan guru ndambia koma mũrĩ mũndũ atanukĩte no rũtũ rũraitĩka gũkũ rwa ngirini ĩtagwo mbuzi gang mbuzi gang mbuzi gang jamba na rĩu ngũria rĩ uh, nĩ mahĩtia marĩkũ imwana cia thikũ ici aya twĩtaga generation what aya meciarirwo 2000 jiu metagwo generations ndikane y kana x generation z i guess nĩ mahĩtia marĩkũ mau ũrona ma- magĩka when they are approaching a lady gwĩciria twĩ maĩ wenda gũkunda nĩ ũgũkunda Gũtirĩ ũndũ ta ũcio, gũtingĩhotekeka. No mũhaka ũkambata kĩrĩma nĩgetha ũkahota gũikũrũka wone rũĩ. Mũthikĩrĩria nĩ tũgũthiĩ commercial break nĩ ũndũ wa kĩrĩma na hau ha rũĩ. Ah, tageria kwerethera mundu hau ha tondu watumira terminologies mundu tangihota gukuo kuo na rua maybe if you can explain kiria wa manisha na thimu iyo ya kwambata kirima na ukora rui gũtirĩ ũndũ mũhũthũ kũgĩa ona mwana agĩciarwo ĩ twĩragwo mũtumia nĩ aiguaga ruo so gũtirĩ ũndũ ũgũka ũgeni ũ- ũgeria atĩ nĩ ũranyenda nĩ sawa tũtiregete ona niĩ nĩ ndĩrakwenda no gũtirĩ ũrĩa ũgũka ũnjĩre ũũ anga ũũ itoĩ kũhana gũtahana, tũthiĩ haha, tũrathiĩ kũ? Gũtingĩhotekeka, no mũhaka tũgabuata kamũtaratara kanini, nyone kana nĩ tũraganĩrĩrwo kana tũtiraganĩrĩrwo, niĩ ndirĩ ng'ombe atĩ wenda kũngama nĩ ũkũngama. Brookside Dairies kwĩna wagi wa iria na nĩ thĩna mũnene mũno Kenya anake a Gĩkũyũ nĩ mara approach airĩtu ũrĩa matarenda na nĩ kũratuĩka kwĩna steps mũndũ agĩrĩire kũgera no kwĩ andũ marathiĩ macirũgĩte nĩ ndirikanaga twĩ high school he andũ marũgaga raini nginya ngima rĩu mĩtugo ĩyo ĩ extendĩte nginya nginya maica-inĩ ma ũgima-inĩ wao nĩ ngwenda ũnjĩre ũngi- ũngĩenda gũtaara mwanake thaa ici mwanake wĩna mĩaka 18 ũmũhe mataro marĩa by the time marakinya 21 ambia gũkatiĩra mũndũ wega agire ku apply atĩa agire kwambia atĩa agire ku approach mũndũ atĩa how do you like it Twĩragwo ngima yumaga mũtu-inĩ. Ndangĩamba ambe acoke he mũthee wake amũrie baba waingĩririe mathĩ atĩa box akĩingĩra? Na ũririkane hĩndĩ ĩyo nĩ thaa iria mekagĩra tũrinda twakinyaga harĩa thĩ na tũmithi. Aingĩrire atĩa box? Na wonire kĩ he mathĩ ĩĩ? Ũkĩona nĩwe no ende kũgĩa kamwana ta niĩ kana kairĩtu ta niĩ. nake no esta ngũrie rĩ no baba wa aitũ na mami witũ hĩndĩ ĩyo gwakĩrĩ tene maũndũ matangĩrĩ mata, maũndũ marĩa mekuo thaa ici matiarĩ kuo tarĩu hĩndĩ ĩyo matũ- ma- matiatũma matiatũmaga tũ message makerana tũcemanie hana maikagia mahiga mabati igũrũ ĩ- ĩ angĩra ĩ ĩ mũthuri angĩra mwanake wake wethiĩ ũikie mahiga koo mabati igũrũ ũcoke ũigue kanda nĩ yohirwo nĩ nyitirwo mĩgwate nĩ aikirio korokoro-inĩ Aha mũciari ndateaga mũndũ, na nĩ moĩ twĩ manjĩra mangĩ different tũtirĩ hau tene. So mũciari nĩ ũroka na agakwĩra atĩrĩrĩ, rĩu tuge ta niĩ ngĩthiĩ ngĩũrie mathi atĩrĩrĩ, ma'am ũngĩenda mwanake ahana atĩa oke? He! Ta mũka ndũngĩbuata, ndũngĩthikĩrĩria tondũ... Mũkũrũ at first ndakwenda macuĩrĩ, arenda mũndũ ũra- ũrenja ĩ, tondũ rĩu tũkiuge mũndũ ũrauga haleluya mwathani agocwo, ũcio nĩwe makwenda, no gũtirakĩhoteke, gũtirahotekeka. So, wenda mũndũ ĩ,

Mũtũrĩre nĩ gũbangwo bangagwo. Ta rĩu ngũrie rĩ, first of all rĩ, he handũ auga kũrash, mũndũ ndakarash. Kũrash nĩ, kũrash nĩ kĩĩ? Kũrash nĩ gwĩka atĩa? Kũrash nĩ gũteng'era. Nĩguo ndauga atĩrĩrĩ, nĩ ta, nĩ ta, nĩ ta, tuge twacemania ũmũthĩ, rũciũ ngwĩra haha wee, itjga kanda cia base citiũĩ nginya kwaria Ndiũĩ kwaria. atĩ we rĩu kabugo wa ithaka nĩ- ndũkĩhe ihe rendo ndakwĩraga ũhe akwĩraga atĩrĩrĩ tũthiĩ harĩa ĩ nguonie kĩ nguonie kaũndũ twĩkaga nĩ kaũndũ karĩkũ kau mwĩkaga tũtangĩkĩra haha ũgagĩthiĩ ũgakĩhenererio nĩ mũndũ ĩ mũndũ ndarĩ gwake Mũndũ ndarĩ wĩra, no gũikara aikaraga harĩa base, agacoka agacoka kwĩ nyina gwĩtia, "Mathi nĩ ũrugire?" Ta mũgũthiĩte gũcimba nake. Rĩu ngũrie rĩ, ngũrie rĩ, ũguo ũngĩ prefer kana ũngĩ prefer mũmenyane na mũndũ for how long nĩguo ambie gũkũhoya anjie kũhoya kaindĩ mwathani momenyana na mone nĩ no imake eh? no tũtwarane handũ onawe wĩ ta mũirĩtu ũkĩaga kũmũhe nĩkĩ Ĩni, to mũhaka ĩkorwo long but hakorwo na kahinda kanini ga kwaria ĩni na kũmenyana mũno na kũmenya mĩtugo ya mũndũ ĩni no ũmũhe kwaga kũmũhe nĩ rĩu rĩ anake a thikũ ici matieterera kũheo ndaigua nĩ kuoya maroya nĩ kuoya maroya haya mu- mũngĩthiĩ harĩa comment-inĩ no no mũture process ya kuoya ĩthiaga atĩa tondũ kwĩ andũ moyaa moyaa na, na njĩra nyingĩ kwĩ andũ mekagĩra mũndũ mũcere makoya nayo nĩ mĩtugo mĩũru na if, if i would ask you uh, we we rĩ for example ũngĩcemania na mũndũ

Kaĩ kwanjagia kũ? Ngũgũbuata ngwĩre atĩrĩrĩ, excuse, you look familiar, ndakuonete kũ? Iroto-inĩ. Onakorwo nĩ iroto-inĩ ĩ, kana nĩ handũ bara wamuonete ĩ, tiramakania onawe ĩ, hatirĩ handũ handĩkĩtwo atĩ mwanake nĩwe ũbatiĩ gũkũ approach first, akorwo nĩ wenda mũndũ twĩragwo ngoro ĩrĩaga kĩrĩa yenda, ũgabuata.

ĩ mwanake mwĩroreri ũngĩmwĩra atĩa Come sugar, come sugar, come sugar. Yeah? ala kayo rakimeta othe Asha. aya taya oiga kamshuga kwĩ arĩa mena mĩtugo mĩega ĩ acio mena mĩtugo mĩũru ona rũĩ rwĩna gĩko nĩ rũtheraga Mano ũyũ ndeithia haha. Ũmũthĩ ũraria na thimo cia irĩma na mĩikũrũko na rũĩ. Karatina kwĩna kwĩna eh, deficiency ya arimũ a agriculture arimũ a natharĩ na aria ma na nĩ tuona mwaria ma ũmwe ũrĩa ahota kwarĩria imwana mũthenya wa ũmũthĩ Ah, namba yake ya thimũ nĩ tũkamĩandĩka kĩrĩa ibuku-inĩ rĩa tware register-inĩ ya gũthi matu-inĩ mũndũ ũngĩenda kũmwarĩria tũkwaria ndĩ wa gũthiĩ matu-inĩ na Airĩtu nĩ athaka, mũtikaremwo kũma, kũma approach. Andũ me single, ndũikare wĩ single na heho ĩno. Changamka. Mwathani ndagũthondekete ũkorwo wĩ ika. Guoya ndũgatũme wage mũndũ. Na waga mũndũ ũkaga nginya ũ- ũ- ũ- ũkwaga nginya ũgima wa mwĩrĩ, ũcoke wage muoyo wa gũtũũra. Sasa ona. Ebu ona. Na nĩguo mangĩrire, na nginya mara approach mũndũ.